Gilles, ma ja, schéin erëm dobäi ze sinn. Ganz gutt souwäit, ganz gutt. A bei dir?

Verpasst net fir sech da ze gesinn. A genau Mä ja, aus deem dann- Grond si mer jo haut hei eigentlech, well äh, Genau, dofir hu mir jo dann haut e gudde Grond fir eis ze en gesinn.
absolut gudde Grond, an zwar si mer natierlech hei fir iwwer Aeonic an den neien Album The Roamer of Heaven and Hell ze schwätzen an eben ze kucke wat gëtt et Neies am Haus Aeonic. Äh, ech hu jo schonn d'Éier gehat e bëssen am Virfeld, okay deen Interview wäert zwar elo erauskommen, wann den Album schonn dobaussen ass, mee ech hat d'Éier den Album e bëssen äh, am Virfeld ze lauschtere virun der Release. Ah ja, ech war pleasantly surprised muss so ich mein, ich hat auch de Review gemacht an du hast dat och gesinn an äh, mhm. ich schon mal Merci dafür, ne? Also, absolut ich mein, ja.
gerne ne? Merci dir dass ja. da dass da mech deel äh, deel äh, geholl hut äh, do bëssen vorkosten an bëssen schnuffle wat dat do neits gëtt. Ech war just, also ech war iwwerrascht an der Hinsicht, natierlech, ech mengen, déi meescht wäerten dat dann och matkréien, äh, et si vill bekannte Songs dran, awer eng eng ganz anere Gewand. Äh, mhm. war ja. e Choix, gell, ging ech awer scho soen, dat...
Also, äh, ich muss soen, ähm, die ganz Saach äh, wie dat dem coole kom ass äh, duch Kontakter si halt um de Label kom an mir hatten halt Chance. Stimmt, ja.
Doch äh, den Album iwwer de Label ze verdreiwen an ja dit Material äh, war limitéiert sech hat Ech hat nach puer Songs puer Ideenn äh, Gitarristen och an déi mat an bisssen ze summen wëffel mm -hmm. dann eben an nach e puer nei Songs op äh, CD ze setzen. Ähm, awer och mam, mam guten Argument ähm, dats mir nei Sänger hunn, also den Bassist ja. op Vocals. Dorops hin hu mer de Sound e bëssen ugepasst, och u seng Stëmm, also wat d'Range ubelaangt, d'Tonalitéit. Mir sinn halt en hallwen Toun erofgaang an vun der Stëmmung hier, vun der vun der genau vun de Gittaren. Ech behaapte mol, dat gëtt e ganz anere Vibe, also et kléngt vill méi düster. Dofir wollten mer nach eng Kéier d'Presentatioun maachen, fir genau déi Lidder och ze weisen, wéi se dann aktuell kléngen.

e gutt Stéck méi rau an ech mengen du lo grad erkläert eben duch de Jeff well hien ebe lo de Sänger ass äh, kléngt dat e gutt Stéck méi fies wann ech dat esou ka soe gell?
Mhm. Ja ech denken äh, par rapport vum Roll ass hien äh, séngt hien anescht an ja. der Posch. Äh, Villäicht bësse méi Black Metal lasteg wéi de Roll dat gemat huet de Roll. Ja 100 pro ja.
Ähm, soen ja war méi Death Metal lasteg. Mhm. Ähm, ja bon, mir no bëssen um Batteriesound äh, gefréckelt an och äh, also Gittaren hu man och op eng aner Art a Weis opgeholl den, den Raff äh, an och de Geiben äh, déi wollten halt bësse méi en aggressiven, bësse méi äh, réien Sound hunn. Ja. Äh, mhm.
äh, e réie Sound, deen awer elo net onbedéngt onpropper kléngt, esou wéi mir ëmmer schéi soen, de Beiekuerf, wou s de just nach héiers. Ja, ja, ja.
Eben esou gudde Kompromiss an ech weess net, ob se dat elo erëm schiermen oder et leit. Also mir hunn dat an Eegeproduktioun alles gemaach, also vum Recording bis Mixing, Mastering huet de Raph sech dann do drageknéit an jo, voilà, dat ass dann. dat an Produkt wat mir do fabrizeiert hun. Mhm. Also das, das virun allem äh, spannend so ich mal schon login ganz ehrlich zou schon meng Jean wie geschrieben. Es sind die lächt pu Main ganz viel Black Metal faul gewircht mengen. Ja ich muss leider ganz viel Musik laus am Joer. Du hast auch natürlich vieles dabei wo ich so, so ah, ich, okay ich man dat lo wellt eben neier so, well ich bis a jour sinn noch durch de Podcast an so. Mhm. vum sinn Black Metal bis as de Facegang well ich meng du kennst da doch. Mir lauschteren net nëmmen Metal, Metal ass zwar cool, mee iergendwann eng hues du esou, ah, nee komm, ech wëll eppes aneschters. An wéi ech awer ären Album krut, war ech awer ëmsou méi pleased, well ech war esou, oh ja, ech hunn elo erëm richteg, richteg Bock fir e bëssen op Black Metal sich ze goen. Et huet esou deen, et huet mer esou erëm e bëssen esou Honger ginn, fir op Black Metal sich ze goen, gell. An dat ass gutt. Ammer ah, dats jo eng positiv Saach. Oh. Wie Dir geet mé ech denke bei eis ass vielleicht en, en, en Einstieg an die Black Metal Welt, well man halt net so eng reng äh, ja. Black Metal Band sinn. Dat jo méi so Melodic Black and Death vielleicht dann. Äh, voilà, wat Joch geliers hun an engem Review mat Rock-Elementer. wou ech mat vorgestallt hun as so ja okay kann vielleicht op zu sinn dass man of de Refahren hun dat so ja dat kann ja dat kann sinn effektiv so Struktur hunn die auch bis méi iwwersichtlech ass also ja dat das vielleicht auch net so ganz üblech am Black metal war das fir an allem atmosphäre ich meine tummer jo an dat war jo och definitiv den mat den echte Statement wos du hei gemacht hast wis du fir déi Stei war so das das ultra atmosphäresch dat heescht lo net dass et onbedéngt sinf iwwerlueden ass oder oder eng Wall of Sound op de Stuer kënnt. Mee du merks awer schon, dass am Hannergrond, also hannert den Instrumenter, Hauptinstrumenter, do passéiert awer schon eppes, wat dat Ganzt eben an eng Klangwelt bréngt, wou, ja, ech soll emol, wou vläit och souguer keng Auer Konzept, also ech weess, dass, ech mengen, de Yannick ass jo am Fong d'Personifikatioun vun deem Roamer, ne mhm. den den den op der sich ass war was natürlich froh no wat sichten da kann ich noch nicht genau so ne du west du definitiv méi mit das Konzeptalbum op alle Fall und das ein Konzept Band genau also richtig geht um den Protagonisten Rom of heaven and hell de quasi an enger perfekter Welt erwascht an die löser lös ufängt ze ze brückeln ne also dofir heaven an hell also passeiert halt viel de töcht mir war halt auch per se wichtig dass man Therme benutzen die die fir Leiit och verständlech sinn. Ja. Yeah. Also du kannst der firstellen ass Di Dir wär so gewircht ass hien am, am Heaven am, am Himmel wackreg gëtt an dats alles perfekt an alles Paradies ass Schein an so weiter. Und, äh, ja dats am Fong net déi richteg Wourecht an du fängt den un Zweifel ze kreien an ja äh, wo de Fall dann ufängt quasi mm -hmm. Mm -hmm. ganz déif. Ja ich mein, dann, dann denken ich, dat lächt leet gell Eternal Descent ass genau das beste Beispiel dofir gell. genau an do man dat eben noch an an Chapter erdeelt also Chapter 1 hu mir fand dass das dat vum musikalischen hier halt gut an dat Konzept passt den erwächt am Heaven ähm, dann gi man halt bësse méi an, an méi brutal Richtung vielleicht äh, ja.
Zwischenstu was von dem ganzen an dann zu guder Lächt äh, si mer an der Hell an genau gut geknëppelt das denkt nech de perfekten Ofschloss du fir ja Ech muss ehrlich so die echt äh, Reaktioun wo hat an lo effektiv lo wusste dat erklärs mcht et definitiv se noch am, an der Songstruktur wieder wieder gesat hue dem Album da fro ich mech lo an der gin ich weit ich wees mir silo just bei engem Release mir dann da, der wëch direkt vorstellen Wou geet den Romer fir d'nächst hin ne? En ass ah. kom mé gi natierlech ganz wäit, ech wees méi. Ech kéint jo natierlech dat lo so verkafen, datt ech soen ha mir liken dat nach net méi éierlech gesot. Ähm, D'Idee ass nach net vollstänneg. Mhm. Also mhm. natierlech stel sech tro, okay, wie geet et fir de Protagonist weider? Gut ech mengen Ming perélech Idee wär lo so gewircht, datt datt hin an eng Krees ass an engem onendlesche Krees.

sech seng eege kreativ Idee ka maachen, mhm. ähm, wéi en dat verbildleche wëll. Dat mëcht Saach net méi einfach Konzeptalbum gell. Also ech wees ech selwer lo natierlech okay, ech hun méi klenge Soloproje do wuech do apps bastelen oder se méi un Apps wie e Konzept ech schon drécken oft riwer no gedet méi ech so ganz ehrlich dat kann net jiddere ma an ech menge souguer wie Dir lo als Band vu Apps op Bee gestalt huet, wat definitiv konzeptuell ass.

méi fies gëtt eben an mhm. wieso wieso Konzeptalbum ich, ich fand die froh dass ich wees das eng das eng banal froh me das es so viel méi erbecht ne wieviel wieso Konzeptalbum also de Protagonist den den Rome of heaven and hell die, die war schon ganz ganz lang an dem Kap amfang an schon

Pake mer dat villäicht op en aneren Album? Hale mer déi dat Material oder wat maache mer elo? An iergendwann si mer drop komm, komm mir maachen e Konzept draus, ne? Datt de Roam of Heaven and Hell, mir hu Songs, déi e bësse méi léif entre guillemets klénge wéi anerer an jo, ver verpaken dat quasi an a sou eng Struktur. Dann mech mer just e Pullover un do, well et ass awer méi kal wéi. Dat lewer ze vill hun do wie ze mat ass nach ze fré fir alles aus ze do
Ja Ja
Ja das, das, ich, ich fand ich fand final interessant wie, wie gesot déi schwarze man äh, an och dann gewollt an ze wëssen e lossen eis op e Konzept an, gëtt da indirekt eng Richtlinn wéi du sees, wou kann een eventuell déi Story hibréngen spéider hin oder ech meng do si jo dann eigenlech denger Kreativitéit souwisou keng Grenze gesat, mee ech soen wann du sou eng Welt kreéiers an ech meng mir kenne jo elo aktuell just de Protagonist deen duerch eng Phas geet, mee mir kennen zumindest héieren ech et nach net wierklech eraus, mee mer héi mir kennen d'Welt nach net wierklech. die, die Welt helwen den Hell dat ka vill heeschen ne méi genau ja. du hast nach sonch mal Ausbauméiglechkeeten am Sënn vun wat kann een, wat kann e mat der Welt machen. An dat fand ich ebe grad cool an dat héiers doch an der am, am, an der Listening Session raus gell. Okay natürlich et sinn bekannte Litter schmengen mei Favorit as och drop ist nach ëmmer e hun Leiits ass mein absolute Favorit muss es soen. Mhm. Mee, mee trotzdem trotzdem et sinn natürlich Lider wie wie ich gesot huet Eternal Descent dat ass Ja, dat ass Black Metal Hymn, Hymn ouni, ouni eng Hymn ze sinn, mee dat jäizt Black Metal an dat ass dann wécklech effektiv de perfekte Schluss fir so en e Konzept zumindest op Hol ze setzen. Ech meng, mir schléissen et jo nach net of, zumindest hoffen ech dat net. Nee, nee, ech denken, déi, déi Rees geet weider. Et ginn ech wëll elo net soen onendlech äh, Méiglechkeeten. Géif an un sech gut bei den Numm passen. Ähm, Ja, oder sou zu so'n Ofleet vun der Onendlechkeet. mhm. Ja. Ähm, ja. das ist noch Also, zu frei, da- meng ich, fir ze soen. Konzept weiter.
Ich meine, wir haben ja auch äh, den, den Outfit adaptiert äh, Ja. und das Konzept. Äh, wir probieren das visuell immer mehr äh, noch auszubauen, dass äh, das eben Ëmmer Step by Step méi einfach och fir, fir Zuschauer, fir, fir Listeners. Ja dass d'Leit dech eigenlech rëmmer kennen. Ich menge so wie es solle mod Band klo Genau genau. Genau so wie Slip mat dem an der Zäit gemaach huet oder so wie keng Ahnung Sleep token net lo mecht so ah, dat do ass Ionik sonch muss op dee Stil. Ja dat wär natierlech den den perfekten Ja en ideale Fall. Mm -hmm. ja, genau. Komm an enke zréck de Jeff. War dat den natierleche Schwar ze soen Ech sange lo.
Vu, vu Sänger seit ja, ja, vu Sänger seit ja. Ja genau genau mir waren bëssen am Struggle schmengen äh, die eng oder aner Leiit äh, krute mat, dass den, dass de Swan vun Asator äh, eng ja. Zäit auskom huet. No dat du bëssen äh, aus der Mäert gehollef, well mir awer Deen een oder Concert haten, deen zimlech cool war, och op internationaler Bün. An genau, en hat awer vu vir era gesot, hei ass et, do ass mäin Projet. An jo, bis heihin an net weider. An ech hunn natierlech do, ech konnt dat net loossen, ech war mega Fan vum Sven an ech hunn gesot, hei, iwwerlee der et nach eng Kéier. An ech hu wéi oft probéiert, hien ze iwwerzeegen, fir weiderzemaachen. An hien, Nee, nee, ech hunn dat vun Ufank u gesot. Ja okay Märert an lo An de Jaff hat schon puermoll gesot gehabt Jo hat Bock dat ze maachen kom ech probéieren. Perso hunn ech dat ëmmer sou bëssen ofgeblockt ähm, ech hu geduecht ech kennen dee lo scho sou laang ech kennen Ja. hien vun Adhunters ech gesinn hien a sengem Adrian Smith Outfit dat geet net dat ass net a mäi Kapp eragang. An irgendwann hat man kein andere Schwamm mehr, ne? Mir wollt irgendwie weiterkommen. Mhm, mhm. Ja, den Jeff hat das probiert und wir waren direkt so, ja, fuck, okay, das hat Potenzial, das da. An äh, et huet dann awer seng Zäit gedauert, bis ech dat an meng Kap krut. Ja ech meng ja, der, der kennt ech seit ja Adhunters Root Revelation Zäite gell. Wie genau seit immer eigentlech vun do hier der Lycészeit ja, seit, ja. Äh, dann, ja lo iwwer 20 Joer hm. krass ja dann ja. dann der wenn awer so man dann der wenn noch zweifel wech menggen vun vu Bass op Lyrics dat ass jo lo net Apps wat net oft an enger Band ka passéiere méi
Lu geet sein Ego hei duerch mat him lo will Sänger machen an. he bra lo nach den Ego Puge oder so an also nee, ich war erstaunlich so gut an die Rolle ja. Davon.
Ich war wirklich erstaunt von den von de Vocals gell man nach so merkt waren du nach Sache vielleicht wo aber vielleicht de roll gemacht hat mir war, war definitiv net roll seg stimmen an du waren dann net wirklich lo chlor zumindest zu dem Moment net matkrit dass der Chef du ging ging sangen und du war ja die echt Single uh, where light uh, fades to Ash mhm. Ach, das hat de Chef Sérieux, das hat de Chef okay. Ja ja firstellbar gell wann en mat Adhand ass so gesäit. E bësse bësse schon an, an awer neil dit gell an et et passt absolut gell fannen ech Jo ech mengen also hi war hin hin ass lo kee fäerdege Sänger an deem Sënn méi net awer vun Ufang u gewisen datt Potenzial do ass an ech fannen an där kuerzer Zäit wou mir mat him am Gang waren, huet hien mega Progrès gemaach. Ich mein, dat ass vielleicht och well en einfach Erfahrung och huet an dem, an dem ja, ich mein, das ja kein onbekannte Lohn ne? voilà. wees sech do einfach ze adaptéieren och ne ja. Ja, wie bringt statt no Bausen an ech war du bist nach Panik so hey, ja, von wirklich man geht der Tipp sich he äh, gis bei Tom von Mon oder war immer an hin ja, ja ich mein dat schon an du war schon oh.
Ja, ja dat, dat, das natürlich ein, das, das, das net dat selwecht gell also mengen du du du du bas selber du bas du bas Drummer seit seitdem ech wees dass du Drummer bas gell äh, an ech ech spiele selber ein Instrument gell ech kann net sangen dat geht einfach net dat geht och wis wann ech lo ging moi so ech schëlle lo moi ech probéiere mei Gléck an ech schëllen irgend eng Cover wer net op eleng d'Virstellung de vun also nope dat, dat geht net. Ja, Ech war schon ja éierlech mat sech selwer sinn. Ja. An hin huet hat vun Ufang gun zou getraut an mir hatte keen anere Schwar vun doe äh, ass gut gang, well ech muss da éierlech soen, et hat net kind de besser sinn. Den Thema ass no geréckelt op der Bas den Tim ja. Wilson vun Exit Furry. Tim och mega cool, mega onkomplizéiert, mega relaxen Dude an eist an wéi de Javo och sou schéi sot, eng Kéier um Iessensdësch kuckt nei sou, Jongen, ech muss soen, also d'Stëmmung ass gutt wéi nach ni. Sou mhm. an ja muss ech och sou soen, datt dat de Fall ass ja definitiv. Dat, dat kann jo da just Friichten droe gell. Also. Genau genau also d'Stëmmung ass super natierlech. Äh, gin ëmmer mol Sache wou en se schreift an so e mir si Kolgen an an dat ass eben de sprang de Punkt wann sinn hues deen na net gut kanns an so kannst du dem déierlech Menung soen an bei ass dat gut kind gut kind Thema mhm. sinn dann einfach ri drauss an geheien engem dat dann wann man ab se so nu wieder de Kap an dann no 5 Minuten ass dann gut bis muss darum englisch man absolut an denke so kom och äh, gut weiter ja. ja wie gesagt, das allgemeng ass wirklich super moment Ech si wierklech ganz ganz frou, dass dat elo do zustane komm ass. Ech ka just Daumen halen, dass et dann och an, an genau der der Konzeptioun weidergeht ne. Ja, ma ja, merci. Da so mer dat hunn ech natierlech eng Fro an déi brennt mer eigentlech scho säit leschte Kéier, well ech déi wéi mer fäerdeg waren déi leschte Kéier, dat ass jo elo schon äh, iwwer de Joer wahrscheinlich schon zwee Joer hier. Ma sinn et zwee Joer, wahrscheinlich zwee Joer. Wéi gings du lo no deem Aeonic jo awer lo, ech mengen natierlech déi huet den Metal Battle vun 20 wat war et 25 pardon 24 ja dat all zwee all zwee Joer genau ma mat heem geholl an där sidd op Wacken spille gaang an vun haut op muer war effektiv Aeonic en Numm hei zu Lëtzebuerg. Lo soen ech mer wéi gings du da lo oder wéi ging dir virgoen, Wéi géing se den Leit déi keng Ahnung éischtens emol vun Black Metal hunn oder vun deem Stil wou där mat, wéi géing se den Leit dat attraktiv maachen? Ech mengen en Album raus geheien ass eng Saach an an den Album promoten ass eng Saach, mä wéi kriss de haut vläicht nei Audience? Dat ass haut nach vill méi schwéier wéi virun, obwuel et Streaming Services an alles méigleches gëtt, mä wéi gees de als Band do vir fir ze soen, weess de, esou wou gi mer elo hin? Wéi wéi wéi. Portraitéiere mer dat Ganzt no baussen, un Fans an un Net-Fans.
An éischter Linn géing ech elo mol net probéieren, iergendee vun eppes ze iwwerzeegen, dat muss da scho vun engem selwer kommen. Et kann ee soen, fir och op de Metal Battle zeréckzekommen, dat huet eis am Contest selwer elo net vill bruecht, well mer net gewonn hunn. Awer d'Kontakter, déi mer doduerch kruten u sech, also dat ass eng Referenz, du spills um Wacken, du hues dee Metal Battle national gewonnen an do sinn e puer Kontakter entstanen, iwwer déi mir dann e Label kruten. Den Deal war super cool, den Typ de Fetzner ass och mega mega coolen Typ, mega korrekt. Das Fetzner ähm, Death Records, nee, hecht Label, genau, ne? Ja.
Genau. Wodurch mir dann och äh, Leiit äh, iwwer iwwer PR-Agentur äh, kennengeléiert hunn, déi dat dann och gepuscht hunn als Release äh, oder äh, Reviews gemaach hunn an sou hu mir halt ja relativ schnell sonch Lummel vun 450 op äh, lo knapp 700 Follower. si mar opgang ne ja bis na zu lass natürlich och äh, an blutgang vun vun de streaming plattformen voilà also ich denken iwwer dw äh, huet äh, musik schon seg adressate fond ne mhm. Mhm. genau méi ja effektiv das mega schwéier well du mach einfach mega iwwerlöden ass ne ja das äh, zu viel das einfach zu viel. Ja, ich meine ich hun ja gesinn als, als Release war een Dach wo Leiter gesot hun Happy Release Day an die hun dann eng Foto gepost zu, zu Channels ne, wie du dat dann och muss. Ja. Ähm, zu Podcast oder oder Bernhards Music Corner ja, ja.
Dann, spontan den dann ja immer mal abs promote. Doris zum Beispiel och Doris Metal, Dave Grace. Ja. ähm, voilà.

an äh, ja voilà. ja ech ech hat enke geliers lo dat ass lo net esou laang hier Tech mir wëssen alle goten déi grous Streaming-Plattformen wéi ech ech war vum Hocker gefall. Wéivill Songs pro Dag eropgeluerde ginn? Dat ass eng Zuel sonch mat sou ja dat ass vill a wat de méi wat déi Zuel nodenk ech net sinn 40.000 Lidder ginn all Dag op d'Streaming-Plattformen. Dat ass sonch mat sou.

Listen ass bäizekréien oder Ja. Leit, déi dann och faszinéiert sinn dovun, wow, kuck, déi man dat do an ech fan dat mega gut, well et irgendwie nei kléngt oder so, ass schwiereg. Mhm. Ja. Ja.
Ja, an dann ass natürlich meng nächst Fro, dat dat sp- sprécht indirekt dat un. Ech menge lo, neien Album, Dir wäert natierlech definitiv Concerte spillen. Wéi gees de dat punkto lo eben och duerch de Fetzner Death Records, duerch déi nei Kontakter wou geknëppt sinn? Wat, wat steet lo sonch mol um Programm lo fir 26 Concerten? Gees, gitt der nach awer iwwer d'Grenz? Mat Sécherheet géing ech soen. Gëtt et méi elaboréiert? Wësst der plus minus wou d'Rees higeet lo mam neien Album?
Äh, punkto Konzern oder all, allgemeng geschwat? Äh. Ech ging so mat Konzern. Konzern also do äh, miss mir lo hanner ze fir de Booking ze machen. Do hu mal okay, dat ass an eiser Hand. Äh, si schon déi eng oder aner Konzern ze Buercher fir Blödsinn erzielt fir 28 mhm. fir 20 op e Festival spielen ze go, well firdro keng Platz méi do ass. Also et kann e bëssen dauere bis dat an d'Rulle kënnt wéineg fir reegelméisseg Concerten ze spillen. Mhm. Falls et dann äh, nach genug gëtt, well dat och so e bëssen äh, schwiereg. Ähm, also grad an, an Däitschland wann wann lo an Däitschland denken, mat den Oplagen äh, gëtt ëmmer méi streng an gëtt ass mi deier. Das wirklich spannend. Ähm, ich kann du leider net an Zukunft kucken. Mhm. Mä jo kloer, mir ma fir vun eiser Säit aus kann ech soen, mir maache Booking reegelméissege Booking an da kucke mer, wat wat dobäi erëmkënnt. Loosse dat op eis zoukommen. Ja, dat heescht ee Schratt nom aneren, esou wéi dat eigentlech misst sinn. Genau, jo, ech mengen et war schonn eng eng bësse Murks mam mam Album. Ech hu gesot, hei Jongen, mir hunn d'Méiglechkeet iwwer d'Label, okay, okay. Wat do alles op äis duerkomm ass, also mir sinn der Aarbecht schonn nogelaf. Et ware Saachen, déi hätte schonn missen gëschter gemaach sinn an jo, déi goufe réischt den Dag duerno dann gemaach. Dann Ja. ëmmer so ja ëmmer der Aarbecht han drun so ah, war schon Ja, dat ass vill Aarbecht. ja well mir och onerfare waren an dem Sënn ne? Jo okay elo hu mer Label an lo okay. Dat hat mer kéinten alles preparéieren, dat dat léiers du am Prozess. Ne? Ja kloer Als Ich mein- nächsten nächste Release gëtt méi preparéiert.
An da soll man nach war schon all just nach eng Fro oder sonst so. Ja gär. Wat hu mer
wat huet Ionik an der Zäit lo bis lo eben zu Albumrelease Wéi ass de Romo of Heaven bei Iech perséinlech ukomm? Natierlech Dir sidd definitiv stolz op d'Wierk, dat gleewen ech, mee huet et definitiv den Spark dass den éischten Album, ech mengen éischten Album ass ëmmer sou eppes Symbolesches, mee den zweeten Album ass deen, wou d'Leit am meeschten oppassen, laut de ville Feedbacks an esou. Et ass ëmmer den zweeten Album, weess de, wann deen, wann deen, wann deen genial gutt ass. Dat ass iergendwéi sou ëmmer oder ganz oft de Statement, ob dat bei grousse Band ass oder generell.

wéi den zweeten Album ugekënneg ginn ass, dat ass dann so eng ech wëllen zun eng Well och suuge am Underground, mir dach es war Dir so eng Well oh huech se gesinn, Dir maler eppes Neis. Den éischten Album war richteg gäil. Mee lo mamer der bësse méi nach enke bësse méi Drock fir ze wëssen, ob dat do wierklech dat ass. An do sinn och ganz vill Bands vun nom zweeten Album, well et ewe guer net ukomm ass bei de Leit, well se sech Virstellunge maachen. Ech mengen Elo Black Metal ass Black Metal, mee Ionic ass net eleng Black Metal wese. Lo kannst du dann gären so eng Spart aschloen, wos de net net mich dreng gefällst. Dat ass natierlech all dir als Musiker an eech als Musiker egal. Ech meng et muss Iech gefalen. An trotzdem dat ass eso e Begrëff meng ech, wou wichteg ass fir d'Zukunft fir ze soen eso, Mir kënnen also net ze wa mer wëllen, datt dat do fonctionéiert, da kënne mer eis net ze vill ausrouen. op, op, oder op de Lorbeerblieder ausrouen, wéi se seet gell. Ja.
Ähm, also ich denken vun de Reviews hier ass den echten Album allgemeng gut äh, ukom, war een dobäi den huet lo net so gut geschriwen. Den huet halt gemengt äh, ja dat fir Melodik Black Metal Fans gut méi ja, ja gëtt et schon multiple Mol. Ja okay. Ich mein, jiddreen huet Trasch op seng seng Meinung. Ähm, Wat den zweeten Album ubelaangt, hu mir eis als Band gesot, onofhängeg elo vun iergendengem Drock, deen s du eis elo hei indirekt gëss, hu mir eis gesot, mir wëllen halt e bësse méi en däischteren Album maachen, e bësse méi esou Eternal Descent, Aeonian Lights-méisseg, e bësse méi aggressiv, méi blaas dann ähm, ja manner Variatioun an Stëmmung an soll bësse méi kompresséiert en, so. en düstert Wier ginn mhm. genau an ja wat wat lo äh, d'Menung vun vun anere Leider ass dat hinne lo gefall oder net natierlech dat eng Musik ass eng Art Kommunikatioun du bass ëmmer froh wann ze kanns äh, mat Leiit connecten an, an dat Match dann noch Mee an éischter Linn muss een hannert sengem Wierk stoen an ech denken, dat ass dat Elementart, wann s de hannert denger Musek, hannert denger Konscht stees, dann ass et authentesch an dann matcht se och automatesch, du connects se automatesch. Ja, 100 pro.
Ja. Fir elo ze denken, oh mir musse elo deen an dee Riff spillen, fir datt de Jemp do am Publikum frou ass, nee, muss ech leider soen, dat ass elo net d'Approche.
Dat ass och meng ech déi eenzeg richteg Approche. Ech mengen muss jiddweree fir sech äh, entscheeden. Kloer, kloer. Ja. Mé gutt, Lauschter, mir sinn duerch. Mir hunn scho gepackt héier. 40 okay. Minuten krass geil wie Zeit verlebt ah, ja, das plus, äh, die 10 Minuten, wo man ja, ja, ball eng Stunde gesäiste ja. Mais, ja wirklich cool all drin ganz viel beigeleiert Dolo vom, vom neuen Album an war so nice am Haus Ionic ich bedanke mich ganz herzlich bei der für den Zeit Ma ech soen dir Merci Réa, dat ass ganz léif vun. Ëmmer erëm gär an jo, mir gesinn eis bestëmmt an dir dobaussen. Wéi gesot, de Link fir Ionic, fir den neien Album kënnt alles an de Link an d'Descriptioun. Gitt et lauschteren, support local metal bands, well och déi brauche Support, déi nach méi wéi déi Bekannten dobaussen, si mer einfach emol éierlech, gell? An domat, jo, bedanken ech mech nach eng Kéier dech an iech dobaussen. Bis geschwë nees hei.